ya ro ḓigeḓa nṋe nga dzina ndi pfi miss p ndi tshi ri kha ri tshimbile roṱhe u bva zwino swika tshitho lwa awara ya vhuma ya vhuṱahe mthetshelisi wa phalaphala fm na tshifhinga tshipiri ta fumimalo wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo na vhone vha ḓo kona u vha tshipiḓa tsha mbega mishumo ya shia ḓuvha ḽa ṋamusi ngo tou shumisa nomboro ya 086 0002503 kana wa shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe ri live kha facebook ra dovha hafhu ra vha live kha youtube zwine vhone vha ita zwone ndi uya vha vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo zwino mbekanyamushumo ya ḓuvha ḽa ṋamusi i khou tou lavhelesa riṋe nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa uri ri khou dzhena kha maḓuvha a matakalo hune dza khou yo vhuya nga maanḓa e ho vha bva muvhigo hafhanoni musi ri tshi khou pembelela ḓuvha ḽa hiv ḓuvha ḽa aids muthu tshilisi wa phalaphala fm nga ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa nyenda vhusiku u sumbesa uri fhano kha ḽa afurika tshipembe hu na vhathu vha milioni dzi swikaho dza malo vhane vha khou tshila na vhulwadze ha hiv fhedzi ra nga lavhelesa a si vhathu vhoṱhe vhane vho to sa thetshelesa kana vha ngo tshila nga nḓila yone uri vha wane vhulwadze hovhu ndi ngazwo ri vhona zwo tea muthetshelesi wa phalaphala fm uri vha ḓisile muyeni washu wa ḓuvha ḽa ṋamusi vhane vha ḓovha vha tshi khou ri ṱalutshedza lwendo lwavho ri tshi lavhelesa uri um zwa ḓa zwa tshimbilisa hani vha muthu ane a vha uri vha na h i v ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa Ndo livhuwa Mzp ndi sa hangwi na u livhuwa vhathetshelesi vha Phalaphala FM a ngei nnḓa. E, phanḓa musi ri tshi nga thoma ino nyambedzano yashu kha vha tou thoma ngo u ḓiḓivhadza vha dovha vha ri ṱalutshedza uri ndi vhone vha vho nnyi vha bva ngafhi. Nṋe ndi pfi Tshavhumbya ndi Vhudzanye Goodness ndi bva Mukondeni. Yes ndi bva kha ḽa Mukondeni. Kha ri ḓo lavhelesa uri eh, kutshilele kwavho musi vha tshi khou aluwa na kualutshele kwavho ko vha ku nga nḓila ḓe. Nṋe ndo vha ndi si muthu wa phosho ndo vha ndi muthu wa vhuḓi zwavhuḓi vhuḓi ndi muthu ane a a dzi ndeili na luthihi ndo ḓi aluwa ndo ḓi to ralo u swika na zwino thi dzi ndeili lini.
Mafhungo a vhutshilo one a tshimbila nga nḓila ḓe tshikolo tsha fhasi musi vha tshi ya tshikoloni tsha nṱha.
Nṋe ndo thoma u dzhena phuraimari ya Lotsha then u bva Lotsha nda ya Tshikhuthula Secondary School u bva Tshikhuthula Secondary School uh, ndi nga 20 ndi nga 2007 musi ndi tshi ḓo ya University ya Venḓa nda yo ita Bachelor of Family Ecology and Consumer Science and then nda i fhedza nga 2010 nga September 2011 nda dzula nga nṱhani ha u shotha masheleni 2012 nda vhuyela ndi tshi ita honors ya gender studies yes fhedzi a tho ngo kona u i dzhia ngauri ndi ho ya vha na ṱhahelelo ya tshelede nda sa kone u dzhia heiḽa onasi yanga so last year ndo ya yunivesithi ya venḓa ndi tshi swika nda vha uḽa ri ndo fara cash uri ndi khou ṱoḓa u dzhia heiḽa onasi nda ya nda wana uri hu na khoso nthihi ya gender and violence i no khou shotha ende a yi ngo bva na zwina zwino zwi tshi khou amba ndo balelwa uri ndi dzhie ḽa onasi yanga nga mulandu wa heyo khoso ndi khou tea u tou redzhisitara hafhu nga vhuswa uri ndi ṅwale heyo khoso kha vha ḓo nṱalutshedza uri ndi mini tshe tsha vha ita uri vha pfhe vha tshi vhofholowo u nga bvela khagala kana u vhudza vhathu vhoṱhe nga tshiimo tshavho tsha h i v um tsho ngita uri ṱhamusi ndi vhofholowe ndi nga nṱhani ha uri Ndo ya nda vha muthu we a lwalesa ndo lwala ndo lwala lwa u fa zwavhuḓi vhuḓi ndo vha ndo tea ndo ṱuwa ndo ḓi tou vusiwa nga tshilidzi tsha mudzimu so musi ndi thovhoni dzi fhisaho ndo ya nda ḓeliwa nga ipfhi heḽia ipfhi ḽa ri musi u tshi vuwa hafha thovhoni dzi fhisaho u ye u yo thusa vhaṅwe nga iwe ndi zwone zwa ngita uri ni hezwi ndi tshi bva thoni dzi fhisaho ndi pfhe ndi na maanḓa ndi pfhe ndi na dzangalelo ḽa u takuwa ndi u thusa muṅwe muthu ane a vha kha nyimele ine ya fana na yanga
eh, musi vhathu vhanzhi vha tshi pfha haya mafhungo a h i v e, hu ḓa muhumbuli wo sokou uri a ah, khamusi vha vha vha sa pfhi khamusi vha vha tshi tshilisa zwiṅwevho kha ri ḓo lavhelesa lwendo lwavho vha ntshimbidze uri ha ḓa ha itea mini musi vha tshi sala vha tshi vhona uri vha na h i v zwo ḓa nga nḓila ḓe vha zwi wanulusa lini

ndo ya nda wana ḽe khantsela a tshi khou vhidzelwa vhathu kha vha ḓe vha testiwe nda ya nga houḽa muhumbulo wa uri nṋe ndi ḓo ḓi wana ndi negative ngauri nda si muthu a gidimesaho nga maanḓa na vhathu vha tshinnani ende nga nḓowelo ya vhoriṋe riṋe ri dzhia ri hovhu vhulwadze vhu waniwa nga vhathu vhane vha vha khou ṱangana na vhanna kana na vhafumakadzi vho fhambananaho mantsio ngauri onoyo muthihi ane iwe wa funana nae arali a sa fhulufhedzei u a vho wana hovhunoni vhulwadze so nṋe ndi a dzhena ndi a testiwa vha ri tshiambya ni hiv positive lei khantsela wa mbusa uri ndi vhudza ni ḓo vhudza nnyi haya mafhungo nda ri ndi ḓo vhudza miyanga mara ndi tshi swika hayani ene zwo mbalela uri miyanga ndi vha vhudze ngauri tshiṱori tshanga tsho tshi shonisavho sa ṅwana kha mubebi nda pfa uri tshiṱori tshanga tshi nga si ambee kha miyanga nda mbo ḓi fhumula na ḽa mafhungo nga ṅwaha wa 2015 nda thoma vhona dzi sign and symptoms dza vhulwadze ha hiv ndi amba nga zwilonda zwi sekende zwi ṱhoṱhonaho nga maanḓa hezwo zwilonda zwo vha zwo bva thumuni u swika jerusalema

so nṋe ndi muzana o bebiwa ndi ndoṱhe na vhaṱhanga fhedzi muḓini wa hashu vhathu vho kona u vhona uri nṋe thongo takala nga ene ndi khaladzanga vho dzulaho fhasi na miyanga vha ri muisene kiḽiniki ri pfa uri thaidzo yawe ndi mini miyanga vha ri litshi tsha ndi ḓo muisa kiḽiniki ine ya mashamba ra pfa uri tshi no muḽa ndi mini nṋe thongo tenda u iswa kiḽiniki ya mashamba ngori nṋe kiḽiniki ya mashamba ndo vha ndo no ḓiya ndo testiwa nda vhudzwa uri ndi hiv positive nda ri mawu ngiseni kiḽiniki ya mbokoṱa i ṱalile ya tsha ri a vuwa ro ṱuwa na mukegulu ri ya kiḽiniki ya mbokoṱa ndi tshi swika vha nthesta vha ri mukegulu ho ṅwana wavho hiv positive vha mbo ḓi ri ṋea dziphilisi ende hedzo philisi nṋe ndo dzi nwa ḓuvha ḽenele ḽe ra vhuya nadzo so nṋe miyanga ndi mufumakadzi a vhumbaho dzikhali mugondeni photara ḽi tshi tshavha vuwa vha ṱuwa vha khou ri thikhithi ya philisi ḓo tshimbila u sa ḓivha uri u ṱuwa vho ḓo vha u fhela lungano lwa thikhithi ya philisi ngauri nṋe ndo mbo ḓi hwale dziḽa philisi nda nda shela toilet so nṋe miyanga vha ḓivha uri ndi vhudza u khou nwa philisi mathina nṋe thi khou nwa philisi u tou amba ngoho nda ya nda fhedza miṅwedzi miraru ndi sa i maḓuvhani u bva hone nda mbo ḓi thoma u penga musi ndi tshi khou penga khaladzi dzanga vha a takutshedza vha ri hai man zwi amba uri kiḽiniki ya mashamba na yombokoṱa vho balelwa a ri hwale ho muthu ri mu ise tshibadela tsha ilima i ṱali nṋe ndi a hwaliwa ndi isiwa tshibadela tsha ilima ndi tshi swika ilima vha nthesta vha ri ndi vhudza inwi ni h i v positive nda kona u tenda uri zwa vhukuma kuma nṋe mudzimu vho mmbidza nga dzina mararu mashamba nda vhala uri ndi h mbokoṱa ndi i ilima hospital ndi v so nṋe ndo a dimitiwa maḓuvha maṱanu ya kha rathi tshibadela tsha ilima

nga hetsho tshifhinga philisi nṋe ndo vha ndi khou nwa mara na musi na musi ndo ndi tshi khou dzhia philisi ndo balelwa uri khavara ngauri nda ndi khou humbulesa so a vhari ndi vha vhudza uri a si tshiṱori uri ṋama ya muthu i a fhelela i nga tshisibe nda thoma u fhelela ṋama yanga ya farana na marambo nda tshitsha nda vha tshikelentoni u vha hanga tshikelentoni zwa dzhia fhulufhelo ḽine nṋe nda vha naḽo nda tenda uri nṋe ndi a lovha so ḓuvha ḽine nda tenda uri ndi a lovha vhusiku vhono vha ḓa ipfhi ḽihulu ndo eḓela heḽia ipfhi ḽa ri ndi vhudza ṱanganedza zwine wa vha zwone u nwe philisi u ḓo fhola wa dovha hafhu wa yo shuma
hei tshe tsha tshi khou vha ita uri vha sa tende lwo thoma musi vha tshi vhudziwa vha tshi bva u testiwa uri vha sa tende uri zwa vhukuma kuma vhone vha na tsho itshi tshitzhili na uri ndi khwine vha dzhie dzilafho iḽo ho vha hu mini Tsho ngita uri ndi si tende ndi ngauri khamusi hafhaḽa mathomoni ndo dzama u sumbedzisa uri ndo vha ndi tshi ndo vha ndi tshi tenda uri wa wana u tshi pfi positive zwi amba zwari u ya loiwa so nda tshi pfhisisa uri a zwiho hezwi zwithu ndi zwone zwa ngita uri ndi songo dzhia philisi a zwiho ndo to loiwa ndi zwone zwe zwa ita uri ndi songo vhuya nda nyaga u dzhia philisi lini vha ri vha tshi lavhelesa vha wana uri tshitzhili tshi vho tshi wana gai ngori vho sumbedzisa zwa uri vha vha si muthu ane a vha uri u vha a khou sokou tsa nṱha na fhasi a tshi tsa a tshi gonya tshitzhili ndi tovha 100 percent uri ndo tshi wana kha muthu we nda vha ndi khou tshila naye nga hetsho tshifhinga ende eh, ndi, ndi, ndi sure uri hoyo muthu naye a vha sa zwi ḓivhi ṱhamusi uri ene u h i v positive ngauri nṋe ndo ya nda ndo ri u zwi discovera nda ri u lwala nda ri u fola i nda tevhelela houḽa muthu nda mu founela nda mu dza uri ah, na be ndo wana uri ndi hiv positive so ndo kho ri khavho navho a vha takuwe vha yo testiwa ri pfhe uri hu itea mini ngavho ngauri nṋe ndo ḓi wana uri ndi hiv positive yeah thikedzo nga itsho tshifhinga ngori vho sumbedzisa zwo ri dzikhala dzi vha vha hone vha tshi khou ḓi thusa thikedzo yo vha nga nḓila ḓe musi vha tshi vho yo vha ṱalutshedza uri hai khuvhani ndi na tshitzhili tsha h i v Nṋe khaladzi dzanga ndo ndo ndo vha ndo vha na thikhedzo nga hayani ngauri thi ri mukegulu vho vho ambiwa na mukegulu Lwangisi kiḽiniki and then hezwinoni ndi tshi vhuya na musi houḽa uri nṋe muṋe ndo balelwa u vhudza dzikhaladzi dzanga uri nṋe ndi lwala vhulwadze vhufhio ngori a nda thi ḓivhi a thi humbule ndi tshi vha vhudza uri nṋe ndi H_I_V positive na musi houḽa uri ndo ṱuwa na mianga ngeno houḽa uri mianga ngoho vha vha vha tshi kho i ḓivha. vho ya vha dzi vhone dziḽa philisi vha dzi vhona uri ndi philisi dza mini havhaḽa vhanna vho ya vha thoma u takutshedza vha vha ima nga milenzhe ngauri nṋe ndo vha ndi tshi balela miyanga miyanga vha sa nkoni nga hetsho tshifhinga vha tshi ḓisa philisi nda sa nwe vha tshi ḓisa tshifhio nda sa dzhii havhaḽa vhanna vha zwi vhona uri ho ṅwananyana u balela ha vha miyashu ra sa takuwa a nga si tshile um vha thoma u takutshedza nṋe ndo vha ndi tshi nwa philisi ndo tou imeledziwa nga khaladzi dzanga ya sapoto i vha i khulwane ngauri vha vha vha tshi tou ngimeledza na zwiḽiwa vha vha tshi tou imeledza uri a vha ḽe vha nwe philisi ngauri nṋe ndo ndi tshi khou konḓisa nga hetsho tshifhinga vho sumbedza zwori eh, tshitzhili vho tshi vhona kha muthu vha vha tshi khou tshila nae vha vha songo mu kwatela musi vha tshi ḓo wanulusa uri vhone vha na tshitzhili na u humbula uri vhone vho sumbedza zwori a vha muthu vha tshi khou tsa nṱha na fhasi ya zwi to zwi to zwi to pfala uri u tea uri u kwate uri hola muthu ndi ene o nḓisela zwithu ngauri nṋe ndo vha ndo dzudzanyea ndi sa khou gidima havhala ri ndi ene we a vha tshiya nṱha na fhasi hezwo nda zwi tou zwi ḓivha uri u ya nṱha na fhasi hoyo muthu so ndo ya nda zwi wana zwa mbaisa mara a hu vha si na tshine nda nga ita ngauri tsho tsho ntsalela u vha u sala tsho ntsalela u vha u ṱanganedza uri ndi khou tea u ṱanganedza uri ndo vhuwana ndo vhuwana na ri a hu na reverse a u iwi murahu wo tshi wane tshino tshitzhili eh, musi vha tshi takuwa vha tshi thoma u amba musi vho ḓiṱanganedza zwenezwo vho no tenda uri hai nṋe ndo ṱanganedza tshitzhili ketshi ndi natsho musi vha tshi thoma u takutshedza vha tshi vho ḓo amba vhathu vha dzula tsini vha tou itisana
musi ndi tshi thoma u takutshedza uyo amba vhathu vho thoma u zwi dzhia sa madze uri zwine a khou zwi ita zwi nga a si a si zwa ngoho ngeno u ḽa uri ni ndi tshi lwala vha vha tshi khou amba uri ni houḽa muthu h i v positive mara hezwi ndi tshi vho to zwi thoma ndi tshi vho to takutshedza uri ndi a takutshedza zwino ndi a vhudza vhathu vha vha tshi vho to pfha nga ri ndi tshiṱori a si ngoho zwine nṋe nda khou amba zwone
ndi soko ndo vhona ungari ho vha na mihumbulo minzhi na musi vha tshi thoma u zwi wana kana musi vha tshi vha sathu thoma u to zwi ṱanganedza uri ni nga ngoho vha na tshitzhili tsha hiv na tshitzhili tsha hiv kha ri ḓo lavhelesa uri vhutshilo havho vhu vha vhuhani vhutshilo havho ha ḓuvha na ḓuvha ne ne vhutshilo hanga u vha u right nda ndi muthu ane a vha right ya ndi zwine nda nga amba zwone hezwo a vho ngo vhuya vha thoma u vha na miṅwe mitsiko naho vho no ṱanganedza ngori thi ri zwino u ya ṱanganedza tshithu mara nga nṱhani ya nḓila ine nga nḓila ine vhathu vha vha vha tshi khou ita ngayo musi wo no ḓibula kana wo ḓi wo ḓivhudza uri ndi khou nyanga u amba zwino thi tsha ṱoḓa u zwi dzumba wa wana uri khamusi vhathu vha khou zwi ṱanganedza zwavhuḓi a u ngo vha na u sea vhathu a u ngo vha na u itisa zwiṅwevho nyana zwe zwa sia khamusi na vhone vha tshi vho sala vha tshi vho ḓi ri khamusi vho funa ndi songo takuwa nda amba ngori na musala ndi vha ndo dzula nṱha hazwo phathu vha sa nga zwi ḓivhi zwiamboambo zwo vha hone mara fhedzi zwiamboambo zwa si nyite uri nṋe ndi songo ya phanḓa nga zwi nda ḓivhudza zwone um zwine nda vha kha zwone ndi mbidzo ngauri ndo vhidziwa ndi thoni dzi fhisaho uri kha ndi yo vusa a vhulala vhathu vhune dzi fhisa u fana na nṋe so ndi tshi vuwa ndo vuwa ndi na ndi na houḽa muya wori nnyi kana nnyi u amba zwifhio phanḓa ndi hune nda ya hone eh, a tho ngo vhuya nda discouragewa nga muthu uri nṋe ndi songo ya phanḓa ndi ngazwo na namusi vha tshi mbona ndi kha ḓi stenda uri ndi khou takutshedza ndi khou ri ndi a thusa vhathu no matter nnyi u amba zwifhio kana ambi zwifhio ndi vhudza u ya phanḓa vho sumbedzisa zwo ri vha vhathu vhoni dzifhisaho zwine zwa amba uri vha vha tshi khou lwala nga maanḓa kha vha ḓo vhudza vhathu nga ha u dzhia dzilafho uri vhone dzilafho ḽo vha thusa hani ngori huna vhathu vhane na ṋamusi vha sokou pfhesesa ungari vho wanulusa uri vha na vhulwadze kana vha na tshitzhili tsha h i v khamusi vho mulovha hanefha kana si zwa kale kale fhedzi vha ḓivhudza uri hai nṋe mishonga thi khou dzhia vhone yo ḓe ya vha thusa hani ya mishonga i ya thusa ngauri i ita uri u rikhavare u vhuyelele kha zwe wa vha u zwone remember hezwi u tshi lwala ndi tshi ri ndo vha ndi thovhoni dzi fhisaho hangei thovhoni dzi fhisaho ndo sumbedzisa uri ndo vha ndi tshikelentoni so uri nṋe ndi vhuye ndi bve kha tshikelentoni ndi vhuye ndi vhe ndi vhudzane vha khou mbona zwa zwino ndi yone treatment ndi wone mushonga wo ngita uri ndi vhuye and ṱhamusi tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshi amba nga maanḓa ndi tsha uri muthu eh, wa h i v positive ha thoma u fhola muvhili hu thoma u fhola muthu wanga ngomu ndo thoma nga u ṱanganedza zwine nda vha zwone vha thoma nga u ṱanganedza zwine vha vha zwone ha fhola muthu wanga ngomu hononi muthu wanga nnḓa u kona u fhola so na musi vha nga dzhia philisi vha dzhia philisi mara muthu wanga ngomu a songo fhola a huna hune vha ya hone vha khou tou shela maḓi nṱha a tombo so muthu wanga ngomu a fhole u fhola ha muthu wanga ngomu ndi uri vhone vha ṱanganedze musi vhone vho ṱanganedza houḽa muthu wanga ngomu a fhola na muvhili u a thoma u ṱhurumuwa zwino dzinama dzi a vhuyelela u a vhuyelela ndi vhudza u a takutshedza u a vhonala uri ndi muthu 086 0002503 kana vha shumisa x at msp underscore dj kana mulaudzi prsabc co za nṋe ri khou tamba mutshilisi wa phalaphala fm na vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha nyambedzano ya ḓuvha ḽa ṋamusi ngauri ri life izwo zwino kha facebook na kha youtube ri pfhe vho mutshilisi wa phalaphala fm na vhone vha tshi vhudzisa mbuso dzine vha vha nadzo kha ndi vhudzanyi 086 3002503 ri lavhelese ngafha khamusi ri na muthetshelisi lokovhela phalaphala hai arali hafha hu si na muthu ri a vhuya zwine zwino muthetshelesi wa phalaphala fm kha vhe vha tshi puṱedza kha 086 002503 kha ri ḓo lavhelesa uri ndi mini zwine vha tama u zwi vhona kana tshanduko ine vha tama u i vhona kha kuṱanganedzele kwa vhathu kana kuvhonele kwa vhathu kwa tshitzhili tsha hiv fhano kha ḽa afrika tshipembe ri tshi lavhelesa uri vhathu vhane vha swika milioni dza 8 fhano kha ḽa afrika tshipembe vha khou tshila vha natsho itshi tshitzhili
ndi khou tama u ḓivha zwori vha tama u vhona hu tshi shanduka mini kha kuvhonele kwa vhathu kwa tshitzhili tsha h i v nga ah. nḓila ine vhathu vha vhona tshitzhili tsha h i v ngaho ngauri u wana vhaṅwe vhathu vha tshi amba uri he u na tshitzhili tsha h i v ha tsha tshilo oyo muthu o lovha nṋe ndi khou tama vhathu vha tshi vhona like muthu ano khou tshila na tshitzhili tsha H_I_V a tshi fana na muṅwe na muṅwe u no khou tshila kha heḽi shango ngauri eh a hu tshena different ya muthu ane a khou tshila na tshitzhili tsha H_I_V na muthu ane eh u khou tshila a si na tshitzhili tsha H_I_V ngauri ri khou kona u dzhia dzilafho eh, nda tshila nga nḓila yavhuḓi u fana na muthu ane u H_I_V negative zwi heiḽa treatment ine nṋe nṋe nda i dzhia Uh, as for now ri na ri na program ine khou vhidzwa upfhi u equals to you ine yo imela undetectable untransmittable zwino amba uri musi iwe u tshi dzhia treatment hu swika nahone tshitzhili tsha dzumbama musi tshitzhili tsho dzumbama zwi amba zwari a u tsha transmitter vhulwadze kha muṅwe muthu kana kha partnera yao zwino amba uri nṋe ndo rali u swika zwino ndo rali ndi ndi vhudza ndi a fana na muthu ane a vha negative ngauri ngauri ndi khou dzhia mini treatment so so so nṋe ndi fisa uri eh, eh, vhathu a vha vhone tshitzhili tsha hiv nga nḓila nga nḓila yavhuḓi vha songo tsha tshi vhona vha songo tsha tshi vhona sa sa tshigulu ngauri treatment i hone ndi mahala ende i khou ita uri zwithu zwi konadzee um eh, murahuni hangeni eh, wo vha tshi wana uri hezwinoni u h i v positive zwi a konḓa uri u nga ri iwe yo beba ṅwana ṅwana a vhuya a i wavhuḓi mara zwe zwino nga ri ni hu na treatment um eh, hu na zwithu zwoṱhe zwi hone available nga mahala dzikiḽiniki um zwithu zwa ḓo zwi khou konadza so ndi pfha uri a tsha h i v a tshavha tshiguru then a ri i vhone sa sa sa sa sa tshitzhili tshine ro no tshi kunda u swika zwino so na muthu ri tshi mu vhona h i v positive a ri mu dzhie a muthu ane u fana na muṅwe na muṅwe ngauri u khou u khou tshila u fana na muthu ane a vha h i v negative u swika zwino 086 0002503 phalaphala ḽo kovhela ndi madekwana Ah, vho mbo ḓi tumuwa vho phalaphala ḽo kovhela ndi na vho mthetshelesi ai a tshi nga vha khou shavha ḽo kovhela ah ndi khou amba na nyi Ine ndi hafha Mangwasi. Mm. Mbudziso. Panoe ndi khou ṱoḓa uri a ndi ambe navho muthu si ndi a vha ḓivha hu na he ra vhuya ra ṱangana hone. Mhm. Eh, ndi vha funela uri a vha shavhi u ṱalutshedza tshiṱori tshavho nga nḓila ine vha khou tshi ṱalutshedza ngayo ṋamusi ndi zwe nda vhuya nda vha pfha vha tshi khou tshi ṱalutshedza zwone huṅwe mara zwithu zwine nda khou ṱoḓa u amba zwone ndi zwino ndi zwa uri vha vha ri mini kha vhathu vhane Vha kha ḓi tou dzadza muthu nga maṱo. Nda vha ndo dzima sekene vhathu vha mbo ḓi amba uri, Hai, hounoni u khou vhaisala. Ndi amba uri hezwiḽa zwithu zwi fhedza zwi tshi kwashekanya na muthu uri a pfe a tshi shavha na u yo thesiwa ngori already vhathu vho no amba. Zwino ndi khou sokou tou tama uri u nga ri vha nga amba na vhathu ngori vhone vha khou tshila vha khazwo thi vha nga ṱalutshedza vhathu khamusi i tshi tou vha khaidzo yo ri, vha songo dzadza vhathu ngauri muthu vha vha vha khou mu vhona vha vha vha tshi khou ḓi ita madokotela a maṱo zwi zwi shavhisa vhathu na vhathu vhanzhi vhane vha khou vhaisala zwi songo fanela ṋamusi ngauri vha khou shavha u ya zwibadela sa izwi vhathu vho no ḓi vha amba kale uri vha khou vhaisala mitsini vha ḓo thetshelesa radioni thiri
zwavhuḓi musi okay
Eh, vhathu vho dzhadzha nga maṱo ndi vhanzhi ende iwe iwe no khou dzhadzhiwa u tea u tou dzhia decision u tea u tou dzhia ḽiga ḽa uri vhathu vha ngamba kana vha ngambi um ndi khou tea uri ndi ye kiḽiniki nṋe ndi yo ita zwo teaho ndi tshi itela nṋe muṋe ngauri vhathu vha nga si litshe u amba ndo rali nṋe nga tshifhinga tsha musi ndi tshi khou lwala ndo ambiwa uri vhege i nga si fhele ndi songo lovha so vhathu a vha litshi u amba tshine tsha vha hone ndi tsha uri hezwiḽa zwe vhathu vha amba ne kha ndi vha shonise nga u ita zwo teaho ndi ye kiḽiniki ndi testiwe ndi dzhie treatment eh, eh, ndi ise phanḓa na vhutshilo hanga hezwiḽa zwine vha khou zwi amba zwo ndzhadzha havho zwi fhedze zwi si tsha zwi si tsha shuma tshithu so hezwiḽani vhathu vho u ndzhadzha iwe wa dovha wa ita zwezwiḽa zwine vha u dzhadzhela zwone u vha u vha u tshi khou vha takadza u vha u tshi khou vha nanisa uri vha nane u amba so uri vha songo nana u amba a vha ri u amba iwe u ite zwa vhukuma so u ambiwa na zwone ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa phusha muthu uri a ite zwa vhukuma 086 002503 phalaphala logovhela a fa ndi a fhira ḽo kovhela a 086 002503 phalaphala ḽo kovhela
madekwana nṱhesa mispina moyeni hu ri ni ri na nwi misi yoṱhe ri na nwi misi yoṱhe ndaa miss haye mbo ḓi tumuwa vha tou dovha hafhu vha vhuye mthetshelesi wa phalaphala fm ri ḓo vha ri khou dzhia um dziṱhingo dzavho fhedzi zwa zwino mthetshelesi wa phalaphala fm kha vha ntendele thume ri fhire ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri sa phanḓa na u dzhia ṱhingo dzavho kha 086 triple 02503 vha nga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo u fara songo tea u rwiwa ṱhalano i sina khanedzano thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo u unḓa kana dza mishumoni clientel legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliyo tshikwama vhoramilayo yashu vha dzula vhotendelo vha thusa awara dza fumbilina nga ḓuvha kha vha sms ipfi phalaphala kha 32281 ndi 32281 clientel general ndi fsp yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisensi milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho siakhala emsansi dzingwe na dza carling knockout o ḓi tatisana na thimu ya carling all stars yo nangiwaho nga vhone heyi ndi 2025 carling black label cup tshiphuga tsha dzingwena kha vha ṱanganedze mutambo vhukati ya dzingwena dza carling knockout na carling all stars nga mugivhela ḓuvha ḽa vhufumi raru nyanga vhusiku 3 kha sabc 1 na sabc plus ṱhalukanyo ya mutambo i ḓo thoma hafhu u bva kha awara ya vhuvhili nga masiari vha nga dovha vha wana kha phalaphala fm nga awara ya vhuraru nga masiari vha u ḓisela nga u ḓihudza nga sabc sport
vha na bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha phalaphala fm phalaphala fm i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee

vhulwadze ha hiv muthetshelisi wa phalaphala fm hezwi zwine zwa tou amba fhedzi uri musi ri tshi khou pfa heyi ṱhuṱhuwedzo yo tou raliho ṋamusi ri ḓo guda muthetshelisi wa phalaphala fm na riṋe uri musi ri tshi ya phanḓa ri songo lavhelesa vhathu nga nḓila iṅwevho nahone ri kone u wana nḓila dza khwine dzo uri na riṋe ri kone u ḓitsireledza nomboro ri 086 002503 muyeni washu vho dzula fhano vho ri ṱalutshedza uri hai muthu muṅwe na muṅwe no tama vhusambuso kha vhusembudziso vha songo pfa vha tshi shavha kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine vha ṱangana nadzo ngauri ri a fanela u lavhelesa na dzi khaedu dzine vha ṱangana nadzo sa muthu ane a vha na tshitzhili tsha hiv
eh, ne u swika zwino ndi nga si tou ri nga maanḓa ndi na khaedu kha nṋe muṋe ngauri nṋe ndo no ḓi ṱanganedza ndi khou ita zwoṱhe zwo teaho so ṱhamusi challenge ine nda nga ri ndi ya i vhona ndi ya vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha h i v uri vhunzhi ha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha h i v vha kha ḓi ofha u bvela khagala uh, vhunzhi ha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha h i v vha kha ḓi offa uri like hezwinoni u tshi vhudzwa uri iwe u a funiwa u vhudze muthu straight uri nṋe ndi h i v positive u itela uri u kone u tshila free life ngauri u vha wo amba ngoho so as for nṋe nṋe ndi free kha zwithu zwoṱhe so a thi na khaedu so avhanoni vhathu vha re nṋe ndi vhone vhane vha vha na khaedu ngauri a vha nyagi u bvelela khagala a vha nyagi u dzhia treatment arali ula ri vha dzhia treatment ra ri nga si ambe nga dzi 1.1 milioni dza vhathu vhane vha khou tea u vuseledziwa dzi kiliniki nga nṱhani ha uri a vha dzhii treatment kha ra lavhelesa uri zwa zwino um ri kha maḓuvha a madakalo eh, ndi zwifhinga zwine zwa vha uri eh, ndi dzikhushumusi zwe zwino si kale ri ḓo ri tshi khou vhona vhathu vhanzhi vhane vha ḓovha vha sa khou ḓiṱhogomela ndi zwa ndeme hani u ḓiṱhogomela ngauri vho sumbedzisa fhungo ḽa uri vhathu vhane vha vhori vha khou tshila eh vha tshi ḓivha natsho itshi tshitzhili tsha hiv a vha tsha vhonala no vhonala ndi vhathu vhane vhori vha ḓi tovha na mitakalo yavhuḓi zwino ndi zwa ndeme hani uri muthu a ḓi ṱhogomele nahone a ḓi tsireledze na musi a tshi khou ḓi tshila na muthu a khou tshilaho naye ngauri vhanzhi vha sokou tou vhona u nga ri ndi tshitzhili tshine muthu a nga tshi vhona arali a tshi khou sokou tsa nṱha na fhasi kana sa khou ḓi ṱhogomela
Tshitzhili a u tshi wanisiwi nga uri iwe u tsa nṱha na fhasi ṱhamusi ndo ḓi amba uri onoyo ane iwe wa tshila nae ene a tshi khou ya nṱha na fhasi ha na iwe u henefhalani so ndi zwavhuḓi uri u ḓiṱhogomele e, e, zwa zwino ndi nga ri tshi ri muthu a ḓiṱhogomele ndi nga amba uri ni kha vhala vhathu vhane vha vha hiv negative u ḓiṱhogomela havho ndi uri vha ṱuwe vha ye kiḽiniki zwino vha yo dzhia dzi prep thi ri dzi prep dzine dza vha hone dzine dza khou thusa vhathu vhane vha vha hiv negative zwi amba zwa ri uri vhone vha ḓitsireledze a vha ṱuwe vha yo dzhia dzi prep vha ḓo ḓitsireledza dzikhondomo dzi hone na dzone a vha dzi shumise so na nṋe ane nda vhe h i v positive a thi ri zwino na nṋe ndi tea u dovha hafhu ndi ḓitsireledze na nṋe muhone nṋe ndi ḓitsireledza nga u dzhia treatment yanga ngauri zwe zwino magaraba a khou vhuya thi ri a khou vhuya venḓa a tshi vhuya venḓa ndi vhudza u khou litsha treatment thi u khou yo wana mufuna muswa ndi amba uri like ndi khou wana muthu muswa ndi khou fha example uri ndi u khou ḓa muthu muswa ari ndi vhudza ndi a ni funa na thi tsha ndi shavha u amba ngoho treatment iḽa yanga a thi tsha i dzhii vha khou zwi vhona so huvha huvha hu balelwa u ḓiṱhogomela hezwo zwithu so muthu u tea uri ene muṋe a ḓiṱhogomele ane a dzhia treatment nga december eyi a continue no dzhia treatment yawe zwi amba uri u ḓo vha a khou ḓiṱhogomela ane a vha hiv negative naye a gidimele kiḽiniki ya hawe ya tsini a yo wana dziphrepe a wane na dzikhondomo u itela uri hu vha u ḓitsireledza hu vha u ḓiṱhogomela hawe zwezwo vha tshi ṱangana na mufarisi ane vha vha vha naye vha na muthu ane vha khou tshila naye zwo zwino yes nṋe ndi naye Eh, vha tshi ṱangana naye vho ḓi mu ṱalutshedza uri nyimele yo ima nga nḓila ḓe musi nahone vha tshi kha ḓi khamusi vha sathu vha na muthu vhathu vha vha sangi vha ya shavhanyana arali vha tshi nga mu vhudza zwo ri eh, vha na tshitzhili tsha hiv ah, nṋe ndo ḓi tou thoma u shavhiwa ndi thovhoni dzi fhisaho ngauri ndi thovhoni dzi fhisaho nda ndi na muthu ane ori u fari ndi vhudzwa u hiv positive ndi kha ḓivha ndo lala thovhoni dzi fhisaho ambo ḓi shavha so zwi amba uri na musi ndo no ḓi fhola vhathu vha vha vha khou shavha u ḓa mmbudza ri ndi vhudza ri a u funa so nda ḓivha na mashudu a uri ha ḓi ḓa muṅwevho uri ari ndi a u funa nda ḓi ḓi ambela ngori vhone ne vha tshi mbona ndo rali ndi kunwa philisi a ḓi nṱanganedza ndo rali ndi tshi khou nwa philisi dzanga 086 002503 kha ri pfe phalaphala ḽo kovhela phalaphala ndi one ndi nga vhudzisa ninge ndi kwamana nyi
ndi tshifu muluvhu ndi vhudza u yani
giyona u vhuyani nyanzi vhalina muziki chief
chief muluvhu ya ya ya ya
nyanzi vha ri vha rothi hayani ya ndi khou- ndi khou mupfa
Eh, ndi kuto takala uri khala zwe yanga nṋe ndi ndi vhana tshi funesa nga maḓana ndi ball ni sa funi phosho Tshine nda to khou takala khatsho ndi tsha uri ni khou thusa vhaṅwe vhathu vhane vha vha uri mini a vha lwali na vhane vha vha uri vha gude ende zwine na khou ita zwone mudzimu kha ni shudufhadze ni vhe na vhutshilo vhulapfu ndi khou livhuwa khaladzi yanga khou livhuwesa ri khou livhuwa nga maanḓisa tshifululuu mhm. eh, ndi khou ri ndi tshi lavhelesa nga ngeno nda vha ndi tshi khou wana mulaedza une wa khou bva kha tshivumuluvu ngauri u khou tou bva amba hanefha zwi amba zwo ri a vha ri ndi fhirele kha muṅwe muthetshelesi ḽo kovhela phalaphala
enda ndi ma ndi madekwana ah ndikhomba nanyi vakhomba na ntsako va mukondeni eh ya amashambo mm. eh ndi vhudza uri ni khaladzi yanga ndi ono uri
ndi hone ndi mushe ya ndi khou mu fara Eh, nṋe ndi vha ndi khou go ndi khou go vhudzisa uri o no shuma na dzi organization dzifhio around u vha a khou ita dzi awane dzine a vha khou dzi ita dzedzo dza h i v and aids vha ḓo thetshelesa radioni khe mbudzi okay uh, ndo livhuwa eh around mukondeni mashamba Tshivhuyuni, Muwaweni. Ndo ya nda shuma na mumba ndo shuma na mumba musi vha mumba vho ntevhelela vha vhona zwo fanela uri e, ndi vhudza ndi khwine ri u dzhenise e, kha programme ya rine ri ṱuwe na iwe zwikoloni u ende u tshi tsivhudza vhana vha tshikolo so ro ya ra ḓi thomela tshikhuthula tshikhuthula ndo ya nda ḓi nda ḓi ṱalutshedza story tshanga nda ḓi advisa then nda ḓi dovha hafhu nda fhirela na vho ha mashamba ro ya ra luombe u bva ra luombe ra ya ḽishavhana u bva ḽishavhana ro ya u nga ri mainganya ndi musi ndi tshi khou tshimbila na mumba
vhathu vha ha mashamba vha sumbedza vha tshi khou tikedza badi na u na u ima naye ya vha vha vha kho ntikedza ngauri u tikedziwa nga vhathu vha hayani na zwone ndi zwavhuḓi eh musi vha mumba vha tshi takutshedza vha tshi ḓa kha nṋe uri eh a ri ṱuwe ndi vhudza ndo vhona zwiṅwe zwithu zwa nṱha nga maanḓa uri havha vhathu na vhone vha khou vha khou vha khou ḓo ntakula eh ṱhamusi ndi sa hangwi muṅwe muthu eh ndi sa ambi nga mumba zwino ndi khou nyanga u amba futhi nga mukondeni ndi sa hangwi na deep renzo tipurenze ndi muṅwe muthu na ene we a pfa uri ni ndi vhudza u takutshedza a ri hai na nṋe ndi a takutshedza uri ri takule ndi vhudza ye nṱha na zwino vha tshi mbona ndi hafha noni um eh, dipurenze o phusha nga maanḓa ende na zwino u kha ḓi phusha uri a ri ye phanḓa 086-002-503 kana vha shumisa x admsp underscore dj kana vha shumisa facebook ndi phala phala fm ri nanu misi yoṱhe vha vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya shero ḓigeḓa zwa zwino kha ri thome ri fhira ngafha musi ri tshi vhuya fhedzi ri vhuya ri tshi sa phanḓa na u dzhia ṱhingo dzavho khathihi na u pfesesa khwine kha ndivhudza nnyi hafhanoni ri sathu vala ino mbekanyamushumo uri kha vhane vha vha uri vho testiwa kha musi vho mulovha kana si kalekale eh, a nga ri mini khavho ri dovha hafhu ri wane vhona ṱhuṱhuwedzo ine a nga i sia nga maanḓesa na vhaswa ngauri vhaswa vha hanoni maḓuvha i hai dzi khou vhuya nga maanḓesa ndi nga zwo ri tshi amba ri tshi dovholola uri nga zwifhinga hezwi zwa madakalo nga urali vhathu vha ita vha tshi nga vha ya ḓihangwanyana thi ḓivha uri hu itea mini nga hezwi zwifhinga uri vhathu vha ya takala nga maanḓa vha hangwa na u ḓiṱhogomela nṋe na vhona ro thoma ra fhira nga hafha u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu sa athu fhela awara dza fumbili ina nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha fumiraru kha thandela nthihi kha vha sms ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128 clientel life ndi fsp re mulayoni na laisensi ya ndindakhombo ya vhutshilo milayo yo tiwaho i wanala online hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa lavhuraru awara ya malo u swika awara ya ṱahe na miss p vhangari doba na musi vha mashango ḓavha kha dstv audio bouquet tsha channel 811 kana vha ri dalela kha www phalaphala fm co za
ya fumi minete ndi livha kha wara ya vhuṱahe ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya lavurika tshipembe ndi mbega mishumo ya ruḓigeḓa ṋamusi ri tshi khou elelwa na u lavhelesa eh, ḓuvha ḽa aids muthu tshi liswa phalaphala fm ḽine ḽo vha ḽa u thoma ḽa uno ṅwedzi wa nyenda vhusiku fhedzi ro vhona uri zwi- zwo tea uri dzule fhasi ri lavhelese ḽi fhungo ri tshi tou vha na muyeni washu vhane vha vha na tshitzhili tsha hiv vhane vha ri hai msp nṋe ri hone ri ḓo ḓa ra amba na vhathu ri ḓo ḓa ra amba na tshitshavha ri ḓe ri vha eletshedze uri vha ṱhogomele zwifhio na zwifhio Kha ri ḓo lavhelesa musi zwino ri tshi khou lavhelesa kutshilele kwa vhaswa. Vho amba uri vha tshimbila vha tshi amba na vhaswa, kha vha ḓo kaidza vhaswa vha kaidze vhathu vhoṱhe ri tshi lavhelesa kutshilele kune khamusi ḽiṅwe ḓuvha kana matshelo zwi nga vha sia vha na tshitzhili tsha H_I_V.
Ṱhamusi u tshi nga ri u tshi kaidza vhaswa wa thoma wa amba uri um a ri fhungudze so ya zwipotoni nga maanḓa ngori zwipotoni ndi hone hune um vhunzhi ha vhathu vha khou wana hone vhulwadze ṅwana u khou bva like a tshi vho thoma u nga uri grade twelve kana u bva grade twelve vha wana uri vha vho thoma u gidimela hangei thavene hangeini thavene vha tshi swika um vha khou swika vharengeliwa halwa ine vha khou tea uri vha i badele so vha tshi badela hovhula halwa a vha vhu badeli nga tshelede huna vha khou ya u badela nga vhudzekani hune vhu vha vhu songo tsireledzea lune zwi amba zwa uri ni vhone vha vha vha tshi khou yo wana tshitzhili tsha h i v so ṱhamusi u nga ri a vha fhungudzese nga maanḓa o ya mahalwani um a ri fhungudzese nga maanḓa um ndi nga ri mini a vha ri ndi ambese nga maanḓa nga mahalwani ngauri ndi hone hune vhathu vha khou ya vha dzhia hovhula vhulwadze mahalwani ngori muthu u khou rengeliwa nga vhathu vha faifi a, a fositelea uri ni u tea u badela vhala vhathu vha faifi zwi amba zwa uri u vha u vha khou dzhena kha vhudzekani na vhathu vhaṱanu vho ya ngo fhambanana vhane a ḓivha uri vha lwala kana a vha lwali vhane vha vha vha songo tsireledza nga hetsho tshifhinga ngauri vha vha vho rengela something lune iwe u khou tea uri vha badele u vha badele nga musi u songo tsireledza so ndi, ndi nga vha kaidza henefho uri E, vhaswa wee, a ri bve zwipotoni ri litshe u rengeliwa mahalo a mahala ane ra ḓo fhedza ri tshi a badela nga ṱhoho dza vhurena. Eh, kha heyi 8 milioni ya vhathu vhane vha khou lwala kana vhane vha vha na hetshi tshitzhili tsha hiv fhano kha ḽa afrika tshipembe u sumbedza upfhi u ya hanefha kha 2 milioni ya havha vhathu ndi vhane a vha khou dzhia mishonga vha nga amba mini kana vha nga ri mini kha muthu o no khou thetshelesa nga tshino tshifhinga ane a vha uri ha khou dzhia treatment yawe ai ndi ḓo ri khavho nda ri eh, vhone vhone vhane vha sokou dzhia treatment hawa vhathu vhashu a u tsha vha tshone tshifhinga tsha uri vha ri vhone a vha khou dzhia treatment nṋe eh, advice yanga ndi ya uri a vha humelele kiḽiniki ya hawe ya tsini if vho vho testiwa because hu na vhathu vho testiwaho vhane vho litsha zwi amba uri vha khou dzhia treatment zwino so vhenevho vhathu vhane vho testiwa vha humela murahu kha dzhia treatment ene ndi khou ri khavho ndi ri a vha humele dzi kiḽiniki dza tsini vha ye vha yo dzhia treatment vha songo humela vha tshi bva mukondeni vha songo ri vhone vha khou yo humela u dzhia treatment vha tshi khou ya kiḽiniki ya ṱhohoyanḓou u dzhia ngei hune matshelo vha ḓo balelwa u swika nga musi vha si na tshelede so musi vha tshi humelela a vha humeleli kha dzi kiḽiniki dzavho dza tsini dzine na musi vha si na tshelede vha ḓo kona u ya vha dzhia treatment yavho nga milenzhe arali vha si na tshelede so a u dzhiwe treatment a una nga mukhwa muṅwe arali vho litsha a vha vhuyelele vha dzhie treatment nga tshenzhemo yavho musi vha tshi dzhena hafha ngomu dzi kiliniki ngori vhaṅwe vha vha vha tshi khou ḓi shavha uri khamusi manese vha ḓo ḓi vha sedza kana vha itisa zwiṅwevho vha fariwa nga nḓila ḓe eh hangei dzi kiliniki ṱhamusi u tshi vhona vhaṅwe vhathu vha tshi shavha uya kana a shavha ya kiliniki ya hayani eh vha vha tshi khou shavha uri ndo rali ndi ndi vhudza ndo ya nda testiwa clinic ya mashamba ndi ḓo for example nga nṋe muṋe nda yo testiwa clinic ya mashamba ndi vha ndi ṱhamusi tshine tsha nga ita uri ndi songo nyaga u ya clinic ya mashamba kha muthu khou ambela ṱhamusi ndi yambe nanga muthu muswa ane a khou nyaga u testiwa clinic ya mashamba a tshi bva mashamba kana a tshi bva mukondeni tshino mu shavhisa ndi tsha uri u vha a tshi khou shavha uri houḽa muthu o ntestaho if ndi muthu wa hayani zwi amba nzwari a tshi bva hafhaḽani u khou yo vhudza vhaṅwe vhathu uri houḽa ndo mu testa ṋamusi u h i v positive ndi zwone zwine zwa khou raela vhathu kha dzi kiḽiniki dza gai dza kule hu vha hu khou shavhiwa ḽeḽo 086 002503 je mthetshelesi washu wo tou fhedzisela wa ḓuvha ḽa ṋamusi mthetshelesi ḽo kovhela phalaphala Ah.
Christine, Ah. ndi wa vha fana na mangelasi. Mm. Hei ndi vhudza mani ndi solo ṱangana na fhethu hunzhi. Mm. Ndi khou tou pfa ndi khou tou mu livhuwa zwihulu vhukuma Mixie. Mm. Uri ndi mufumakadzi o ḓivhudzaho ane a tshimbila tshi ṱuṱuwedza vhathu. Ndi ṱangana badi nae fhethu hunzhi vhege dzo fhela ra ri na muṅwe mushumo nga hanefha kha mashango a tsini na riṋe. vhadivhidzeli wa vhori o balelwa u swika ndi tshi khou ri ndi vhudza nṋe ndo to dzhena u to mu livhuwa kha zwine a khou ita zwone ri khou pfa ri khou ṱuṱuwedzea zwihulu vhukuma ndi tshifhinga ndi vhudza kha fere ndo to ralo ṅwana mukalaha ndi khou livhuwesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa ndi khou livhuwa nga maanḓesa ndi vhudza havha muthetshelisi vha tshi khou amba ndori ndi tshi mu lavhelesa nda vhona tshi nga zwi khou sendelisa nga maanḓa ngomu mbiluni ndi ngani Ee, zwine vha zwi amba ṱhamusi zwa uri ndi enda ndi vha ngwana fhethu hunzhi ndi enda ndi tshi thusa fhethu hunzhi ndi nga nṱhani vha ngwana fhethu hunzhi ndi tshi khou thusa nga nṱhani ha uri ndi a vhavhiwa musi ndi tshi vhona muṅwe muthu a tshi kho lovha nga vhulwadze ha H_I_V ngeno vhu si tsha vhulaya vhu si tsha vha dada. Ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri vha ngwane hoṱhe ndi tshi dzama u phuritsha heyi gospel uri vhathu vha zwi pfhesese vho khwiṋe vha zwi pfhe vhu khwiṋe uri e, ende ende musi vha nazwo a si vhone vha vhoṱhe na vhaṅwe vhathu vha nazwo o rali ndi vhudza a tshi khou ima amba vhone vha nazwo vha tshi khou khuda vha kha ḓi khudela mini ndi ambara vha kha ḓi shavhela mini hu na ndi vhudzane o no takuwa o ima u khou ri u thusa vhaṅwe vhathu mm. eh, ndi zwifhio zwe vha vha zwi guda nga vhone vhaṋe kha ulu lwendo lwavho lwo tshila na tshitzhili hetshinoni tsha h i v Eh, tshe nda guda ndo guda uri uh, u tea u ṱanganedza zwine iwe muṋe wa vha zwone ngauri wa sa ṱanganedza zwine wa vha zwone a hu na muṅwe muthu ane a nga u ṱanganedzela zwine iwe wa vha zwone nṋe ndo rali miyanga vha nga si ṱanganedze zwine nṋe nda vha zwone zwi amba uri nṋe ndi khou tea u ḓiṱanganedzela nga ndoṱhe um ṱhamusi ndi tshi amba ndi tshi tou nanga u ṱanganedza hafhanoni kha h i v ndi ngauri u ṱanganedza ho hu khou konḓa kha vhathu vho no khou tshila na tshitzhili tsha h i v zwi khou lemela uri muthu a ṱanganedze ende vha vhuya vha balelwa u ṱanganedza zwi amba uri vhone vha vha vho tshinya tshiṅwe na tshiṅwe tshavho ngauri u sa ṱanganedza ndi ndi iṅwe ishu khulwane u ṱanganedza ndi wone mushonga muhulu kha kha hovhunoni vhulwadze ha h i v
Eh, vho amba nga dzangano ḽithihi ḽe vha shuma nalo musi vha tshi khou tshimbila hanefha vha tshi khou ṱuṱuwedza vhathu ndi afhio maṅwe a madzangano ane khamusi vhono shuma nao kana ndi ḽeneḽo ḽi dzangano ḽithihi fhedzi
ndo ya nda nda nda nda lontshisa TAC mukondeni ndo lavhelesa uri ni a ri ḓo thusalea mukondeni fhedzi nda ya nda fhedza ndi tshi bva kha TAC and then for zwa zwino ndi kha program ya napya ine zwa zwino ah, ro vha ri kha 1.1 million art campaign ine ri vha ri khou amba nga vhala vhathu vhe vha vha khou dzhia treatment vha litsha ha vha vho no khou tea u vhuedzedziwa dzi kiliniki zwa zwino ndi kha program ya napya ndi tshi khou amba nga u rali mhm. eh, kha ri ḓo lavhelesa uri u ya phanḓa u bva hafhanoni fulufhelo ḽavho ḽo tou ima nga nḓila ḓe
u bva hafha u ya phanḓa eh, zwavhuḓi vhuḓi nṋe ndo ḓi vhudza zwino uri ndi khou ṱoḓa u ḓiimisa ndi zwe phanḓa ndi khou yo ḓiimisa nga ndoṱhe eh ṱhamusi vhathu vha nga vha nga vha nga ḓi vhudzisa uri eh, ndi vhudzwa amba nga organization uri kha organization mara phanḓa uri u khou ṱoḓa u ḓiimisa ndi khou ṱoḓa ḓi imisa ndo lavhelesa uri eh hezwi noni u nga ngomu organization hu na zwine zwa vha zwi tshi khou eh, u khou tea uri u zwi tshimbile u nga ngomu organization so vha wana uri ni nne ndi sala ndi tshi vhona unga ri ndi limited kha zwine nda vha zwone so uri ni songo vha limited ndi thuse tshitshavha ndi tshi ya phanḓa zwi amba uri ndi khou tea u tou takutshedza nga ndoṱhe nda ima nga ndoṱhe nda thusa vhathu hu sa khathali uri eh, ndi khou wana sheleni kana thi wani sheleni ndi ḓo vha ndi khou thusa vhathu phanḓa ndi khou yo thusa vhathu nga ndoṱhe ri tshi khou fela ino mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa uri ndi ifhio ngeletshedzo ine vha vha nayo kha vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa ende ri tshi khou lavhelesa mafhungo anea a uri zwo rali muthu wa tou sedza muthu nga maṱo ra hoyu ndo mu sedza um eh, ha na tshitzhili tsha h i v kha ri sokou ṱuwa roṱhe kana kha ri sokou itisa hani eh, kha kha vha ri fhe mulaedza wa mbekanyamushumo wo pfala une ra khou wana kha muthu ane a khou tshila vha na tshitzhili tsha h i v khamusi ngeletshedzo ine nda nga i amba ya u thoma ndi ya uri ni eh, vhathu a ri bve nga vhunzhi ro testiwa hu tshe na vhathu vhane nga tshino tshifhinga a vha thu testiwa vha thu ḓivha status tshavho mara vha a khou kona u bvisa haya maṱo avho vha vhona muṅwe muthu ane a vha h i v positive ngeno vhona vha sa ḓivhi tshavho status so ndi ḓo thoma ndi ḓo ndi ḓo amba ḽeḽo ḽa uri a ri bvi nga vhunzhi ri ro testiwa ri ḓivhe status tsha vhurene hezwi wo no ḓivha status tshau zwi vha simple uri u kone u ḓivha uri iwe kho tea u tshila u ngafhi u tshi ya ngafhi so ndi ndi ndi nga vala nga u tou ralo ndi khou livhuwa nga maanḓa vho swika kha ino mbekanyamishumo ri ri khavhe vha tshi isa phanḓa na u eletshedza vhathu vhanzhi ngauri hu tshena vhathu vhanzhi vhane vha kha ḓi ṱhoga iyi nḓivho ri khou livhuwa nga maanḓa vho swika na musi ndo livhuwesa khezwo mnditshiriso wa phalaphala fm a thi tambeke mishumo yashu ya namusi ya ruḓigeḓe u tshimbila nga u tou rali ndi tshi tamo livha muthu muṅwe na muṅwe wapo tshipiḓa tsha ino mbeka ya mishumo heḽi fhungo ḽa tshitzhili tsha hiv a si fhungo ḽine ra fanela u ḽi sedzela fhasi e hafha vhukati ha vhege ndi khou ri ndi tshi lavhelesa zwiludzi zwa vhudavhidzani u khou vhudziwa so a vhasidzanyana uri e kha uri ni vhe na ṅwana na uri ni vhe na tshitzhili tsha hiv ni nga nanga mini vha ri ae ṅwana hai nṋe ri khou ṱoḓa tshitzhili tsha hiv fhedzi ni fanela u zwi ḓivha musi ni tshi khou tshila na ṋamusi uri um na zwa zwo ngo leluwa uri ni vhe ni khou vuwa ḓuvha na ḓuvha ni tshi dzhia treatment zwino ndi zwa ndeme nga maanḓesesa uri ni ḓiṱhogomele nga hezwi zwifhinga zwa dzi khushumusi ri a zwi ḓivha uri dzi vhegeni dzi ḓaho i ṱali na magaraba vha ḓovha vho vhuya fhano venḓa a dzi khou yo vhuya nga maanḓa fhedzi mutshilisi wa phalaphala fm ri khou tenda no fula uri nga beka mishumo ya ṋamusi navho vho laṱaho fhulufhelo vhone avho uri a vha khou takutshedza vha dzhia vha nwa dziphilisi dzine vha vha nadzo vha ḓo thoma u nwa dziphilisi dzine vha vha nadzo u bva kha msp na mubveledzi tshitagong a ḓuvha madekwana vhuḓi zwa zwino ri khombo ḓi namba ra ya mafhungoni awara ya vhuṱahe ha kona u tevhela mbekanyamushumo ri a dzidzane vha khou ḓiselwa nga blue monkey yo nda mbo ḓi kuitiwa na nga lupenyo a ri nṋe ngeno mitshinini nṋe ntsielani roṱhe mutshitshilisi wa palapala fm ri ri khavhe madekwana vhuḓi ah
sabc news yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia i vha ḓisela mafhungo kha phalaphala fm nga alwi mary alex nechapasha